Alexandra Aquilina hija screen printer Maltija bbażata f'Berlin. It-tim tagħna ltaqa' ma' Alexandra sabiex jitkellem magħha dwar Spread the Ink, wieħed mill-aħħar proġetti tagħha.
Il-konċett ta' Spread the Ink beda qisu ftit inqas minn sena ilu, kien ili ħafna nipprintja nagħmel screen printing fuq t-shirts u fuq textiles u aktar affarijiet kummerċjali u xtaqt nibda nagħmel aktar affarijiet artistiċi. U bil-mod din l-idea żgħira ċkejkna saret idea ta' ħa ngħidu aktar nies, ħa nagħmlu exhibition, ħa nippruvaw napplikaw għal fondi u jekk l-Arts Council ta' Malta jaħsbu li idea tajba nistgħu nkabbruha l-ħaġa. So tipo it snowballed kif jgħidu. Għamilt open call online, ħadd gost ħafna li għamilt l-open call u tqajt ma' ħafna nies ġodda, ma' ħafna artisti ġodda, kelli nagħżel at the end of the day u spiċċajt 13 artist u 15 pieces fl-exhibition. Għandi ritratti, għandi graffiti, għandi ritratti ta' sculptures, għandi watercolors, so hemm taħlita sabiħa ta' affarijiet u kol tagħmel l-exhibition aktar interessanti. Bħal ta' Pierre, Pierre ħabib tiegħi naħseb ili nafu ħmistax-il sena u dik il-piece rajtha xi ħmistax-il sena ilu u minn dejjem minn meta rajtha għedtlu Pierre din il-ħaġa rrid nagħmel xi ħaġa biha so meta kelli dil-ħaġa kien second or third person li bgħatlu email għax one of my favourite pieces tiegħu jiġifieri. Silk screen printing Malta mhux ma jeżisti, xon a commercial level jeżisti. Fid-dinja tal-arti ma tantx jeżisti. Silk screen printing huwa vera hands-on way of printing li bdiet fil-Ġappun ħafna ħafna mijiet ta' snin ilu u ġiet l-Ewropa reċentament, eżin reċentament in the last two centuries. Fis-70s ġiet xi ħaġa aktar ta' arti. Xorta kienet konsidrata għal żmien twila shallow form of art għax għandha l-element ta' reproduction. Is-sabiħ tiegħu li għandek aktar minn kopja waħda Imma kull kopja naqra differenti mill-oħra peress li qed issir bl-idej. Jien dejjem nieħu l-affarijiet fuq il-kompjuter, naqsam kollox fuq layers, għax kull kulur li ħan għamel irid ikun layer waħdu, nipprintjah fuq transparency, pal tal-overheads tal-iskola tal-antik, u dan blob ta' kimika u ta' dawl Nagħmel qisu stencil fuq li ngħidulha screen, is-silk screen, li qabel kienet magħmula mill-pure silk u llum il-ġurnata magħmula minn nylon. Bażikament din hija tila fuq frame streċċjata li ħa noħolqu stencil fuqha u għandna stencil għal kull kulur. Pereżempju għandi wieħed ta' Chris Jensen li huwa magħmul CMYK sakemm ma tagħmilx l-aħħar kulur ma tagħrfux ir-ritratt. Għax l-ewwel għandek ġest ċappa yellow, u mbagħad għandek ċappa blu, mal-yellow għandek naqra aħdar, u mbagħad tagħmel eh, il-magenta li jibda joħloq naqra il-reds u dawn mbagħad kif tagħmel il-black l-aħħar layer f'daqqa waħda comes to life. Tipo għandek tricolor print, għandek tlettili, dejjem titħalli l-kulur jinxef bej waħda oħra, U dehrt u tibni l-istampa bil-mod il-mod. Imma ultimately kollox screen printed bl-idej u dik hija s-sabiħ tagħha għax inti qed tiġbed iż-żebgħa fuq kull waħda bil-physical power tiegħek spiex ta'. U għalhekk provajt nagħmilhom kollha bla ħġieġ quddiemhom għax it-texture taż-żebgħa u tal-karta meta tagħmel screen print ma għandhiex x'taqsam. Meta tagħmel meta tagħmel digital printout tipo tarah, tarah, you know? So, eħe, proċess interessanti ħafna u koll. Idum, naqra ma interessanti ħafna.